Мөхәммәт белән җиде еллык мәктәпне иптәш кызым Минекәй вә Зөлхия белән отличнога тәмамладык. Без итне минем иптәшләр Сөҗә авылында торып укыдылар. Инде билгеләребез әйбәт булгач, без Арча педагогия училищесына барып керергә исәпләдек. Бу документларны тапшырып кайттык. Мөхәммәт. Укытучы булдым мин. Ләкин әйтми китми булмый, Мөхәммәттән башка мин укытучы була алмый идем. Менә минем чыгышымда ни өчен Мөхәммәттән башка укытучы була алмыйм? Нигә шулай яраткан профессиямә ирешә алмыйм икән дип Ләкин ирештем мин аңа. Әйтә тулысы белән Мөхәммәт аркасында ирештем. Укытучы булдык. Теләгән профессиябезгә ирештек һәм үзебезнең укытучы булуыбызны акладык. Мөхәммәт бер карап торырга бик эре кеше шикелле е. Горды шикелле е ул. Беренче сөйләшүләрдә. Ләкин мин аның эчке сыйфатларын, кайбер гүзәл сыйфатларын ачып бирергә телим. Мөхәммәтнең эчке күренеше, эчке сыйфатлары бик яхшы иде аның. Шуның өчен булгандыр, аның лекциясеннән балалар да калмаганнар, яратып тыңлаганнар. Менә нинди ирек, матур сыйфатлары белән безне укытучылыкка өстерәде ул, шул турыда әйтеп китәргә исәплим. Мөхәммәт Берлән без педучилище Гөберчәк, ул Гөберчәктән, Зөлхия белән икебез Сикертәннән өчәү идек. Ләкин безнең барасы юллар шома гына түгел иде. Педучилищега үрнәккә барганчы, сигез чакрымлы урманны үтәргә кирәк иде. Бу урманны без ике кыз бала белән үтә алмый идек. Ул урманны Мөхәммәт аркасында гына үтә ала идек без. Гадәттә, шушындый гадәт кергән иде, укучылар, студентлар таң алдыннан киләләр иде. Без дә төнге сәгать өчтә юлга чыга идек.

Урман юлына чыктык. Ул вакытта урманда сугыш территориясеннән килгән бүреләр дип сөйлиләр иде. Бүре бик күп иде. Мөхәммәттән калдык, таң атканчы барып җитәрбез дип планлаштырдык. Урман буенча урманнан йөгерәбез.

Утыралар да утыралар, таң атты, кояш күтәрелде, без җылыйбыз. Әз генә биш минут соңга калсаң да, мәктәптән искрүчи китәләр иде. Инде искрүчи китәрләр, куып кайтарырлар дип җылыйбыз без. Бүреләр таң атканчы утырдылар. Тик каршы яктан да берәү килә. Ул безгә каршы килә. Бүреләр таң аткач, кояш күтәрелгәч, урман эченә кереп киттеләр. Безгә юлны алдык, юл ачылды. Бүреләр утырган җирдән үтәбез, кырау төшкән көн иде, улар утырган җирдән пар күтәрелә. Аларның тамаклары тук икән, Тернәре дигән колхозның сарык фермасына кереп чыкканнар икән. тук бүреләргә очрадык без. Шуннан э, мәктәпкә килеп җиттек. Чабаталарны салып кибәргә куйык дисәк, директор килеп чыкты. Бу мәрхүмдер инде бик э, э, үткен усал директор иде. Бер приказны язса, чыгып китәргә аны бер дә үзгәртә алмады инде кеше.

Ләкин Мөхәммәд юк та юк, юк та юк, юк та юк. Нишләп ашарга да кайтмаган, безнең янга да керми. Мөхәммәдне бу директорның кайтканын көтеп йөри икән. Безгә чыннан да каршы яктан килүче мәктәпнең техник хезмәткәре иде. Аны да үзе белән алып кереп сөйләшкән һәм Приказны яздырмаган. Менә шундый зур яхшылык эшләде Мөхәммәт, без укуны дәвам итәргә калдык. Шуннан соң Мөхәммәтнең аннан башка өченче курста безнең тормыш үзгәрде. Педучилище Арчага күчте. Арчада га йөреп укырга туры килде. Хәзер башта гбрчага аркылы йөрсәк, аларга аңа Мөхәммәткә Шикертән аркылы йөрергә туры килә. Шикертәнгә төшә, без аны юлда көтеп торабыз. Бу төнге сәгать икедә китә торган Пассажир поезды иде. Тагын без ике кыз бала төнге сәгать икедә юлга чыга алмыйбыз. Мөхәммәттән башка мөмкин түгел. Мөхәммәт белән бергәләп, ул юл җиңел булды, без төнге сәгать икедәге поездга йөри башладык. Барганда шулай барабыз, кайтканда товарный поезды җайлы килә. Аны часовойлар саклап кайта. Часовойлар поезд кычкырткач, часовойлар урыннарына урнашып беткәч, поезд кузгалганда гына без саклап торган баскычларыбызга асылынабыз һәм китеп тә барабыз. Ул аннан сикереп каласы, туктап булмай. Менә кая сикерәсең, кайда барып төшәсең, билгеле түгел. Мөхәммәт үзе дә канаудагы суга барып төшкән иде. Ике күзе генә калган Мөхәммәтнең. Суга баткан. Без дә бата идек инде. Без көлешәбез. Мөхәммәт әйтә, Көлмәгез әле, ди. Минем эчкә кадәр үтте ул су, ди. Шул иттереп, шундый күңелле дә, кызык та, авыр да юлларны үттек, үттек Мөхәммәт белән. Мин елларны санамадык, эшләдек тә эшләдек. Стажны соңыннан санасак, 45 ел укытканмын икән. Яраткан профессиямә, яраткан эшемә эләктем. Башта башлангыч классларда укып, укытып, пенсиягә чыктым. Пенсиягә чыккач, биш яшьлек улымны вакыйфны, биш айлык улымны калдырып, Казан педагогия училищесына тарих укырга барып кердем. Тарих та укыдым. Мәктәпкә тарих укытучысы кирәк иде. Шуннан миңа институтка керү белән тарих сәгатьләре бирделәр. Мин тарих укытырга тотындым. Шулай иттереп еллар үткән. Стажны санасак, 45 ел эшләгәнмен. Яраткан эшең булгач, яраткан балаларың булгач, укучыларың булгач, 45 елның үткәнен сизми дә калганмын. Эшемне яратып эшләдем. Аннан җәмәгать эшләрендә бик кат эшләргә туры килде безгә. Колхозның га булышырга туры килде. Шулай иттереп, 45 ел үткәнен сизми дә калганмын. Мөхәммәт үзе ничек һавалы күк тия иде. Безгә өйрәнгәч алай түгел, кеше әйтә иде, Мөхәммәт бик һавалы, аның белән ничек укыттыгыз? Юк, Мөхәммәтнең эчке сыйфатлары бик матур иде. Яхшылыгы күбрәк иде аның. Нинди эчке сыйфатларын әйтә алам мин аның? Менә бүреләрдән коткарып, коткарып дигәндәй, приказ яздырмыйча, безне башта укуда алып калды ул. Аннан ары кешелеклелеге бик әйбәт иде Ахманың. Аның характеры белән кешелек сыйфатлары туры килми иде. Эчке сыйфаты бик матур иде. Менә бер вакытны шулай кайта торгач, көртләр ера торгач, без Сигез чакрымны анда чыпчык ташмады. Кырт ерап бара торыйк, кырт ерып кайта торыйк, язгы ташуларда суга бата торыйк, керттән төшеп китә торыйк. Шундый кырт йөреп укый торган юлларга эләктек без. Мөхәммәт Шундый шул вакытларда да, без ташу вакытларында да бер бик безгә мәрхәмәтле булды. Аның тышкы сыйфаты белән эчке сыйфаты капма-каршы иде. Эчке сыйфаты Мөхәммәтнең Менә кыш көнендә әче буран көнне Шикертәннең Шәймиев бер егет хәлсезләнеп кар өстенә ауды. Без ипине ашамыйдыр як. Балаларга Мөхәммәт әнисенә күчтәнәч итеп саклый иде. Берәр буханка ипи тисә дә, без ашамадык аны, алып кайттык. Шуннан Мөхәммәтнең мәрхәмәтлелеген тагын шунда аңладым. Безнең дә капчыкта ипиләр бар икән. Ә Мөхәммәтнең башы тиз генә эшләде. Ул ипине ипиен капчыктан тартып чыгарды да, шуннан Бармагын батырып, ярты ипиен сындырып, җирдә яткан Салихка сузды. Аша, ашарына бирде ул аның, әнисенә күчтәнәчкә дигән алган ипиен. Бу мәрхәмәтлелек түгелмени? Бездә дә ипи бар, оңышмыйча торабыз икән без. Шуннан Мөхәммәтне безнең аркалар тирләгән иде. Әче җилдә ул катты. Тиз аша, тиз аша дип, тиз тиз аша дип, без ашыктырабыз. Ашыктырмагыз, диде, Мөхәммәт әйтте. Сез кайтып китегез, диде. Мин үзем ышандырып алып калам, диде. Шуннан соң Салихҗанны ышандырып алып калып, өенә сикертәнгә кадәр төшереп куйган ул. Мондый, шундый мәрхәмәтлелек анда күп тапкырлар кабатлана иде.